Y mynyddoedd hyn oedd cartref traddodiadol y Cherokee, ond yn 1838 cafodd y genedl gyfa i gyrru o'u gwlad eu hunain i wneud lle ar gyfer y dyn gwyn. Glanhau ethnig dyn ni'n galw peth felly heddiw. Roedd yn un o'r penodau tywyllaf yn hanes America ac roedd y Cymro Evan Jones yn dyst i'r cyfan. Cenhadwr oedd Evan Jones a dreuliodd y rhan fwyaf o'i oes ymhlith y Cherokee nes cael ei dderbyn yn y diwedd yn aelod llawn o'r genedl. Dwi wedi bod yn ymchwilio ei hanes ers blynyddoedd, ac yn y gyfres hon byddai'n mynd ar drywydd y Cymro hynod hwn. Byddai'n cyfarfod y Cherokee-aid heddiw er mwyn dysgu mwy am hanes ei cenedl nwitha,

Symudodd i fyw ymhlith y Cherokee ym 1821, ond cymerodd sawl blwyddyn iddo ddechrau argyhoeddi'r brodorion i gefnu ar ei dyfodau traddodiadol a throi at Grist. Roedd y ffaith ei fod o wedi meistroli'r iaith frodorol wedi helpu yn sicr. Ia, dy gawes ge i. Di sy'n ei chlu yna, dy dy dan dy, change your minds. That's a literal word, repent. Nag o ie nod o. Mae'r Parchedig Bob Harris yn un o'r gweinidogion sy'n dal i bregethu yn yr iaith, ac mae Evan Jones yn cael ei gofio hyd heddiw ymhlith y Cherokee. Jones was a tremendous man. He did a lot of work. Had to be good cos we're still here. Ue luco ci lo yn y ge i. Jones du lywys dane a aia jig da ha a un eil yna o ienig ati. Roedd Evan Jones yn byw yn Valley Towns ym mynyddoedd gogledd Carolina ac yn teithio o gwmpas yr ardal i bregethu wrth i achos y Bedyddwyr dyfu ymhlith y Cherokee. Ffactor arall yn ei lwyddiant ymhlith y brodorion oedd ei ddiddordeb yn materion daearol y genedl. Roedd hyn yn gyfnod cyffrous i'r Cherokee, Yn ystod y 1820au, buon nhw wrthi yn ceisio ail-sefydlu'u hunain fel cenedl ar batrwm yr Unol Daleithiau. Mabwysiadwyd cyfansoddiad a chodwyd senedd ac uchel lys mewn prif ddinas newydd yma yn New Echota. Roedd gwasg genedlaethol yno hefyd. Roedd y Cherokee yn mwynhau dadeni diwylliannol ar y pryd, yn sgil dyfeisio eu ffordd eu hunain o ysgrifennu, sef Ysyll Wyddor. Roedd Evan Jones yn ymwelydd cyson â'r lle hwn, a daeth yn ffrindiau mawr hefo'r dyn yma, Gwisgwy neu John Ross yn Saesneg. Er ei fod y waed cymysg yn wahanol i dri chwarter y genedl ar y pryd, John Ross oedd uwch bennaeth y Cherokee. Mae'n debyg y bydde Evan Jones wedi ymweld â thŷ John Ross yma, rhyw ddeugain milltir o Niuechota. Dim ond un o dai John Ross oedd hwn. Mi oedd hefyd yn ganolfan fusnes iddo, gan ei fod o'n fasnachwr llwyddiannus ac yn cadw swyddfa bost yma. Yn wir, oherwydd hynna, mae'r ardal 'ma yn cael ei galw yn Rossville hyd heddiw. Ironig, o gofio y byddai'r union ddynion gwyn oedd yn galw'r lle 'ma'n Rossville ar ei ol o, yn gorfodi'r dyn ei hun i symud y gorllewin a gadael y cartre yma ymhen rai blynyddoedd.
Achos gorfod symud yr gorllewin oedd y cysgod mawr dros General y Cherokee wrth i Evan Jones ddechrau dod yn ffrindiau hefo John Ross. Er bod y Cherokee wedi byw yn heddychlon ers degau mlynedd, a hyd yn oed cefnogi yr Unol Daleithiau mewn rhyfeloedd yn erbyn cenhedloedd brodorol eraill, yn lle i gwobrwyo nhw am eu teyrngarwch, roedd llywodraeth y dyn gwyn yn awyddus iddyn nhw symud 800 milltir i'r gorllewin. Ond roedd y Cherokee wedi byw yn yr un lle ers miloedd o flynyddoedd. Roedd eu tir yn bwysig iddyn nhw. Mae tai Bushyhead yn Cherokee ac yn dal i ffermio yng ngogledd Carolina.

Ond mae'n gobeithio mynd yn ôl i'r fferm deuluol rhyw ddydd ac yn ymelwa yr hyn mae wedi ei ddysgu. Ond mae syniadau diweddara am barchu natur yn rhyfeddol o debyg i syniadau traddodiadol y Cherokee. Taking care of the ground, taking care of the earth and having somewhere to plant your roots but then also having a healthy place for plants to grow

Ers diwedd y ddeunawfed ganrif, roedd mwy a mwy ohonyn nhw wedi dechrau ffermio ar batrwm y dyn gwyn. Felly, nid yn unig roedd ganddyn nhw gysylltiad emosiynol â'u tiroedd, roedden nhw hefyd wedi buddsoddi llawer o ran llafur a chyfalaf er mwyn eu gwella nhw. Ond roedd Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn disgwyl i'r Cherokee godi pac a gadael y cyfan ar gyfer teuluoedd gwynion. Ym 1832, etholwyd Andrew Jackson yn arlywydd A dechreuodd pethe symud dipyn yn gyflymach. Cynllun Jackson oedd gyrru'r brodoren y tu hwnt i ffiniau'r Unol Daleithiau, fel ag yr oedden nhw ar y pryd, a'i hail-gartrefu nhw yn Indian Territory, fel y gelwid hi. I halltudio nhw mewn ffordd. Roedd mwyafrif helaeth y Cherokeeaid yn erbyn cynllun o'r fath, ac roedd Evan Jones yn deud hynny yn blaen wrth ei gyflogwyr ar fwrdd cenhadol y Bedyddwyr. I very much question whether any benefit would result to the Cherokees by an application of the plan to them. The tone of the Cherokee government and people is decidedly against removal or selling any more land, and the new Cherokee Constitution is so framed as to pose every possible obstacle in the way of such an event.
Fel pregethwr a oedd yn teithio'n rheolaidd o gwmpas i braidd yn y mynyddoedd, roedd Evan Jones mewn lle da i rannu'r gwybodaeth diweddara gan ei gyfaill John Ross ac hefyd i annog y Cherokee-aid i wrthwynebu cael eu symud.
Ond erbyn hyn, roedd Bwrdd Cenhadol y Bodyddwyr wedi mabwysiadu polisi o blaid adleoli'r holl frodorion i'r gorllewin. Roedd yn gryn embaras i Evan Jones. Roedd o'n helpu'r Cherokee-aid oedd yn lobïo dros eu hawliau i aros ar eu tiroedd. a roedd i enwad ei hun, y Bedyddwyr, y bobl oedd yn ei gyflogi fo, yn lobïo ar yr ochr arall.
Bu John Ross a'i gefnogwyr yn teithio nôl a mlaen i Washington yn ystod y cyfnod hwn er mwyn ymgyrchu yn erbyn y cynlluniau hyn. Ond doedd pethau ddim yn argoeli yn dda. Roedd na garfan fach ymhlith y Cherokee oedd yn meddwl mai ildio i bwysau'r llywodraeth yn Washington oedd yr unig ffordd ymlaen, hyd yn oed oes nad oedd y rhan fwyaf o'u cyd-wladwyr yn cytuno â nhw. Ac ym 1835, cynhalwyd cyfarfod tyngedfennol yn yr adeilad hwn.
Dyma gopi o'r ddogfen a oedd yn drobwynt yn hanes y Cherokee. Ac mae'n eironig mai yma, yn New Echota, y llunwyd y ddogfen hon, dogfen a oedd yn bradychu llywodraeth ddemocrataidd y genedl oedd yn cyfarfod yn y Siambr yma. Be gytunwyd felly? Wel, mae'n deud fyma fod y Cherokeeaid yn fodlon ildio'u tiroedd yn y dwyrain am bum miliwn o ddoleri a symud draw i gartrefi newydd yn y gorllewin. Arwyddwyd y ddogfen hon gan nifer o benaethiaid y genedl, ond Doedden nhw mond yn cynrychioli ugain y cant o'r holl boblogaeth, ar y mwya, a doedd yr Uwch Bennaeth Etholedig John Ross ddim yn bresennol. Felly, mi oedd y weithred hon yn gwbl annemocrataidd ac yn anghyfreithlon, a mi oedd y dynion hyn yn cael eu hystyried fel bradwyr gan y rhan fwya o'u cyd-Cherokeeaid.
Parhau i ymgyrchu yn erbyn y symud wnaeth Evan Jones. Ceisiodd y rhai oedd yn bleidiol i'r adleoli

Bu'n rhaid i Evan Jones symud o Valley Towns dros y ffin i Tennessee er mwyn osgoi bygythiadau i'w arestio, ond mynnodd barhau i ymweld â'r Cherokeeaid ger ei hen gartre', fel y dywedodd wrth John Ross. As long as I believe I can be of any service to the Cherokees, nothing short of physical force will prevent my visiting them.
Ar ddechrau 1838, ymunodd Evan Jones mewn ymgyrch ola i drio perswadio'r Llywodraeth yn Washington i adael i'r Cherokee aros yn eu cartrefi. Y nod oedd cael pob Cherokee I arwyddo deiseb enfawr yn erbyn y symud. A dyma hi, y ddeiseb wreiddiol. Dim ond y ddwy ddalen gynta' sy yma, ond ma'r ddogfen gyfa yn llenwi dau focs, achos ma'r ddeiseb hon yn hir iawn, iawn. Mae'n cynnwys pymtheg mil o enwau, sef y rhan fwya' o boblogaeth cenedl y Cherokee ar y pryd. Dych chi'n gweld, Ar y dechrau, enwau John Ross, yr Uwch Bennaeth Etholedig, ac yna George Lowry, y Dirprwy Uwch Bennaeth. Ac er bod yr enwau cynt yma yn Saesneg, mae'r rhan fwyaf yn y Syllt Wyddor, da, a'r rhan fwyaf, wrth gwrs, yn Jereiciaid, uniaith nad oedd yn medru sgwennu Saesneg. Roedd casglu'r holl enwau yma yn orchwyl sylweddol, ac roedd Evan Jones wrthi yn cynorthwyo gyda'r gwaith hwnnw.
Ond anwybyddwyd y ddisub hon gan Lywodraeth yr Unol Daleithiau. Ym mis Mai 1038, anfon y nhw General Winfield Scott a 7,000 o filwyr i mewn i diroedd y Cherokee er mwyn eu hel nhw o'u cartrefi. Fel enghraifft o hurlligrwydd y dyn gwyn tuag at y Cherokee, Nid oes rhaid edrych ymhellach na Georgia. Hyd yn oed cyn arwyddo cytundeb Newechota yn ôl ym 1835, hyd yn oed cyn i rai o'r Cherokeeaid gytuno i symud i'r gorllewin, roedd pobl Georgia wedi dechrau cynllunio sut i rannu'r ysbail a phwy fydd yn cael meddiannu tiroedd y brodorion a rodd yn nhw fynd.
Rhoddwyd tir y Cherokee yn Georgia i ddynion gwyn trwy gyfrwng loteri. Mesurwyd y tiroedd a'i rhannu'n dymeidiau, a phob un wedi rifo a wedyn rhoi y rhifau mewn tombolen debyg i hwn, a'r dynion gwyn barus yn dod ymlaen a phob un, yn ei dro, yn estyn ei fraich i fewn a thynnu rhif. Felly y dosbarthwyd tir y Cherokee yn Georgia i ddynion gwyn heb unrhyw hawl arno fo.
Ym mis Mai 1038 roedd y Cadfridog Winfield Scott wedi cael ei anfon i'r mynyddoedd hyn gyda 7,000 o filwyr. Gyda chymorth dynion Militia o Tennessee, mi adeiladon nhw geurydd pren, carchardai awyr agored er mwyn dal y Cherokee dros dro cyn i hanfon ymlaen i'r gorllewin. Pan oedd y curydd yn barod, dechreuodd y milwyr ar eu gwaith o hel y Cherokee o'u cartrefi. Dyma ddechrau'r hyn y bydd yr brodorion yn ei gofio fel y Llwybr Degrau. Ac roedd y Cymro Evan Jones

Dim ond carreg sydd yma heddiw i nodi safle Fort Hutsel, neu Camp Hutsel fel oedd Evan Jones yn cyfeirio ato.

the tears gushed from their eyes. Their hearts, however, were cheered to see us and to hear a word of consolation.
Yn ystod y rhan gyntaf o'r Llwybr Dagra, bydd yn rhaid i'r Cherokeeoedd groesi'r mynyddoedd hyn, ac i filoedd ar filoedd ohonyn nhw, dyma oedd y tro olaf iddyn nhw weld eu gwlad enedigol.
Daethpwyd y rhai o'r Cherokeeaid yma i Ross's Landing er mwyn i danfon yr gorllewin ar gychod ar hyd afonydd mawrion Gogledd America.

ac roedd y Cherokee-aid yn gwybod petaen nhw'n cael eu pacio i mewn i gychod cyfyng am wisnosau bwy gilydd, bydda afiechydon yn siŵr o ffynnu.
To remain anywhere on that sickly river is only a most expensive and painful method of putting the poor people to death.
Ar ôl i'r 4,000 cyntaf o'r brodorion gychwyn ar eu taith ym mis Mehefin, llwyddodd Penaethiaid y Cherokee i dderbwyllo'r Cadfridog Scott i adael ar y gweddill neu yn eu trefniadau eu hunain i deithio erbyn mis Medi. Yn y cyfamser, Bydden nhw'n aros yn eu gwersylloedd o fewn y caerydd pren.
Dyma'r unig ddarn o'r holl gaerydd yna sydd wedi goroesi. Mi fydda'r gaer gyfarwyddiol wedi cau darn sylweddol o dir i mewn yn fwy o lawer na'r maes parcio 'ma, gydag un o'r tyrau 'ma ym mhob cornel, a waliau o stanciau pren yn eu cysylltu ac yn cau'r brodorion i mewn.

then lodged on hard ground, destitute of shelter from dews and rains.
Pa ryfedd felly fod afiechydon wedi sgubo trwy'r llefydd hyn? Bu farw o leia 2,000 a hanner o Cherokeeaid mewn gwersylloedd fel hyn cyn dechrau'r Daith Fawr i'r gorllewin.
Mi oedd y milwyr yn cysgu yn y tyrra 'ma, a mi oedd y Cherokeeaid allan yn yr awyr agored, dim ots be' oedd y tywydd.
Roedd Evan Jones yn brysur iawn yn y cyfnod hwn, yn ceisio gofalu am anghenion ysbrydol y Cherokee. Roedd rhai o'r pregethwyr brodorol oedd o wedi bedyddio ei hun, fel Cynida ac Ogynaia, hefyd yn weithgar oddi mewn i'r gwersylloedd.
They never relaxed their evangelical labours, but preached constantly in the fort. They held church meetings, received ten members, and on Sabbath June the 17th, by permission of the officer in command, went down to the river and baptised them. They were guarded to the river and back.
Gyda'r Cherokeeaid yn gorfod deal the cymaint yn y bywyd hwn, mae'n hawdd deall sut y gallai'r syniad o gael gwobr yn y nefoedd apelio atyn nhw. Roedd y Cherokeeaid wedi dechrau argraffu'n eu hiaith eu hunain ym 1828, ac un o'r llyfrau cyntaf i gael ei gyhoeddi oedd Llyfr y Mynnau. Tybed pa amynau oedd yn cael eu canu ganddyn nhw yn y gwersyll oedd? ac ar y llwybr dagrau ei hun. Mae'r Parchedig Beau Paris yn gweithio ar argraffiad newydd o'r llyfr Y Myna Cherokee, felly es i draw i'w dŷ er mwyn holi mwy. Hey Beau! Wel, come in, come in!
Shio! Syndod oedd deall fod 'na gysylltiad Cymreig gan un o Ymynau Cherokee y cyfnod.

Erbyn hydref 1038, roedd y rhan fwyaf o'r Cherokee-aid ar fin cychwyn ar eu taith i'r gorllewin ar y Llwybr Degra.
Mae'r gofeb drawiadol hon yma yn Blythe's Ferry yn gymharol newydd, ac yn wir mae yna fwy o ymdrech y dyddiau hyn i gofio a choffáu y Llwybr Dagra, ac mae'n braf gweld Americanwyr yn trafod y bennod dywyll honno yn ei hanes ac yn cydnabod mai glanhau ethnig oedd o.
Mae'r gofeb yn rhoi gwedd bersonol ar y Llwybr Dagra, Pobl o gig y gwaed wnaeth y daith ofnadwy hon, ac mae henwau wedi cofnodi yn fan hyn. Mae darllen y rhesi enwau hyn o bedair talaith yn rhoi syniad o faint o bobl y ddioddefodd yn sgil y llwybr degra. Dim ond enwau'r pen teuluoedd sy yma. Mae'r rhifau wedyn yn nodi sawl aelod oedd yn eu teuluoedd nhw.
Wedi hel o'i hen gartref yn y dwyrain, Ni rannwyd cenedl y Cherokee mewn nifer o grwpiau i wneud y daith hir i'r gorllewin. Mae'r map yma yn darlunio y gwahanol lwybrau yr oedd y Cherokeeaid yn eu dilyn ar y daith honno i ryw ddwy ran o dair blaid fferi, lle dwi'n sefyll yma heddiw, oedd man cychwyn a daeth i'r gorllewin, ac mi oedd Evan Jones yn teithio gyda grwp a oedd yn dilyn y llwybr gogleddol yma, y llinell felen ar y map, o Blaives Ferry i fyny trwy dalaith Tennessee, yn mynd trwy Nashville, ac yn croesi'r ffin i dalaith Kentucky, ac wedyn yn croesi i dde Illinois ac ymlaen i dalaith Missouri. ac felly, yn y pen draw, yn cyrraedd be oedd yn cael ei galw'r adeg honno yn Indian Territory, sydd heddiw yn rhan o dalaith Oklahoma, taith o ryw bedwar mis i gyd.
Yr afon hon oedd ffin y genedl, ac yma yn Blythe's Ferry y dechreuodd y llwybr dagrau go iawn. Roedd Evan Jones yn benderfynol o fynd hefo'r Cherokee, er ei fod o bron yn hanner cant ar y pryd. Cychwynnon nhw drwy groesi'r afon hon ar yr unfed ar bymtheg o Hydref 1838.
Mae'r arwydd yma yn rhestru'r naw carfan o Cherokeeaidd ac hefyd enwau Arweinwyr pob un garfan. Felly, dyn ni'n gweld yma enwau Situwagi ac Evan Jones, oedd yn arwain carfan oedd yn cynnwys 1,200 a hanner o bobl. Y rhan fwy ohonyn nhw yn cerdded yn da, ond rhai yn teithio mewn 62 o wagenni.
Un o'r problemau cyntaf i'w wynebu oedd y tywydd. Fel y tystiodd Daniel Buttrick, un o'r cenhadon eraill a aeth ar y llwybr ddagrau.
Soon a very powerful rain commenced and the water ran in streams through the tent. And considering the state of our health we had great cause of gratitude that we took no new cold.

Er bod y lôn gan amla wedi tharmacio a'i moderneiddio bellach, ond mae ambell i le lle mae'r lôn heb newid llawer. Cerdded rhwng deg milltir a deuddeg milltir y dydd oedd y bwriad, a chwblhau'r daith o fewn 80 diwrnod. Bydd y cerdded 800 milltir fel yna yn her i oedolyn iach. Roedd hi bron yn amhosib yr henoed a'r plant lleiaf, ac felly cymerodd y daith dipyn hirach na'r disgwyl. Roedd pethau eraill yn ei llystyrio nhw hefyd. Aeth ychain un garfan yn sâl ar ôl bita eiddew, a bu'n rhai'r oedi nes iddyn nhw wella digon i dynnu'r wegen i unwaith yn rhagor. Roedd hyd yn oed cael hyd i rwle i wersylla yn gallu bod yn broblem, fel y nododd Daniel Buttrick.
December 15th.

Roedd hi'n gryn sialens bwydo cenedl gyfa ar eu taith tua'r gorllewin. Roedd hi'n amhosib cario bwyd ar gyfer y daith i gyd, a beth bynnag, fyddai ddim yn aros yn ffres am gyfnod mor hir. Roedd y Cherokeeaid yn gyfrifol am brynu bwyd eu hunain yn ystod y daith, hefo cyllideb o 65 doler ac 88 sent ar gyfer pob unigolyn, tua 70 sent diwrnod. Yng ngharfan Evan Jones, bydd y Sitwagi ac Insa'n anfon dynion ymlaen i'r dre nesa er mwyn prynu bwyd ac anghynrheidiau eraill, i gael eu casglu gan y Cherokeeaid wrth iddyn nhw gyrraedd. Gan nad oedd Sitwagi yn medru Saesneg, y Cymro oedd yn bennau gyfrifol am wneud trefniadau o'r fath, a chadw cyfrifon am bopeth y brynwyd, fel a nododd mewn llythyr at John Ross yn ystod y daith.
I shall be glad to hear from you at Nashville, to know about the tents and blankets, If we are to receive the latter at that place, Mister Coody has written to Mister Bushyhead today that blankets, shoes, etc. are ready for them there.
Heddiw mae strydoedd Nashville yn llawn ar gyfer un o wyliau blynyddol y byd canu gwlad. Ond yn Nhachwedd 1838, roedd bydyddwyr y ddinas wedi troi allan i weld eu cyd-grefyddwyr yn cyrraedd. Croesawir y Cherokeeaid gan Fyddydwyr Nashville, rhywle yn agos i'r fan hon mae'n debyg, a chyhoeddwyd erthygl yn eu papur newydd nhw yn cofnodi'r achlysur.
Four detachments of the immigrating Cherokees have within a few days passed through our city.

The services were commenced by singing a hymn in Cherokee by Brother Jones. After prayer and another hymn, we were addressed in English by Brother Bushyhead. The effect was thrilling.
Mae'n rhaid gen i fod y ddau wedi cynllunio eu cyfraniadau er mwyn creu effaith benodol iawn ar eu gwrandawyr yma yn Nashville. gyda'r gweinidog Jessie Bushyhead yn pregethu'n Saesneg, hwyrach i ddangos y dynion gwyn i fod o'n ddyn deallus gyda chryn afael ar athrawiaeth eglwysig, a'r Cymro gwyn, Evan Jones, ar y llaw arall, yn canu yn yr iaith Cherokee er mwyn dangos i fod o'n uniaethu â'r brodorion.

Roedd dyn y fferi yn gorfodi'r Cherokeeaid i aros nes oedd wedi cario unrhyw berson gwyn oedd am groesi yn gynta'. Ac yna roedd yn codi doler y pen arnyn nhw yn lle'r pris arferol o ddeuddeg sent. Pan gyrhaeddon nhw afon Mississippi, Y tywydd yn hytrach na dyn fferi barus oedd yn ei herbyn. At the Mississippi River, we were stopped from crossing by the ice running, so that the boats could not pass for several days.
Rhaid cofio mai teithio yn ystod misoedd y gaeaf oedd y Cherokee erbyn hyn, yn trio cerdded rhyw ddeg milltir bob dydd ym mhob tywydd ac yn gorfod cysgu allan bob nos.

Roedd hi mor oer roedd pob nant wedi rhewi yn gorn. Roedd rhaid torri drwy wyth neu ddeg modfedd o rhew bob diwrnod i gael dŵr ar gyfer y teithwyr a'u hanifeiliaid. Ac wrth iddyn nhw deithio ymlaen drwy'r oerfel, daeth hi'n gynyddol amlwg na fydda llawer o'r Cherokeeaid yn cyrraedd pen y daith. Mae hanes y Llwybr Degra yn dal yn fyw iawn ymhlith Cherokee heddiw.

Yn all quaint o dwy gategau dyna yn ele, dyna eise.
Roedd hi'n galed iawn ar yr hen bobl a'r plant bach yn enwedig. Ond mi oedd y Cherokee yn ddyfeisgar iawn yn wyneb y fath galedi, a dynion ifainc yn teithio ymlaen bob bora er mwyn cynnau tana bob hyn a hyn ar hyd y llwybr i bobl gael oedi a chynhesu'u hunain yn ystod y daith.
Ond er gwaetha holl ymdrechion arweinwyr y grwpiau, ddaru llawer o'r Cherokee-aid farw ar y llwybr degra cyn cyrraedd pen eu taith. Helo yw Joe Hughes, yw Don Hollach. Oes dy

Da ni'n ni siiske an diste geha.
Bu farw 71 o'r rhai oedd yn teithio yng Ngrŵp Evan Jones, a rhwng y carfanau i gyd bu farw rhyw fil a hanner o Cherokeeaid. Dros ddeg y cant o'r rhai oedd ar y daith.
Peth anodd oedd eu claddu nhw wrth ochr lôn, gan wybod na fydde neb yn ymweld â'r beddau byth wedyn. Ac mae'r rhan fwya'r beddau hynny wedi'u hen golli bellach.
Yma yn Hopkinsville, Kentucky, mae un o'r ychydig leoedd gyda cherrig beddi sy'n cofnodi enwau unigolion y gladdwyd yn ystod y daith, sef Fly Smith a White Path, dau o arweinwyr y genedl.
Heddiw mae Hopkinsville yn fwrlwm o Cherokeeaid ifainc yn paratoi ar gyfer y cymal nesaf mewn taith feics 900 milltir. Bob blwyddyn ers 1984, mae criw ohonyn nhw yn cymryd tair wisnos i fynd o un pen y llwybr dagra i'r llall ar gefn beic. Maen nhw'n teithio rhwng 70 ac 80 milltir bob diwrnod, ac arweinydd y daith eleni yw Joseph Erb.

Bob bore cyn cychwyn, mae'r beicwyr yn cyd weddïo ac yn gofyn bendith ar eu taith. A hynny, dydd da song dodi, sti gyw yw hi. Tysgu, dwi dyweda, na song, sti gyw yw hi, yn ei dal ag eis. Jesus, wrau, ski.
Father, we say that uh, We are tired, our bodies are fatigued, with that, Lord, that you would go before us in the power of the Holy Spirit, and that, Lord, that you would uh, protect us and camp your angels around us to keep us safe. We ask all of these things in the name of your mighty Son, Jesus Christ, our Lord. Amen.
Diddorol oedd gweld y ddau draddodiad ysbrydol yn dal i gyd fodoli. Ar ôl gweddu'n y ddwy iaith, cafwyd gwaedd ac adwaedd traddodiadol. Yna arhosodd tair rôl er mwyn llosgi Saitch a Thabaco a gofyn bendith traddodiadol.

Cyn iddyn nhw gychwyn ar y darn nesaf o'u taith, roedden ni wedi gofyn i Tye geisio crynhoi be yn union mae Llwybr Dagra yn ei olygu i Chericeaid heddiw.
I think the biggest thing that we take as a society from that is our ability to adapt, to evolve,

Mae wedi cymryd pedwar diwrnod i mi yrru ar hyd y llwybr degra, ond dyw hynny'n ddim byd o'i gymharu â'r pedwar mis y mwy y cymerodd y Cherokee i'w gerdded o. Bu farw mil a hanner o Cherokeeaid ar y llwybr degra, Ond mae rhaid cofio bod dwy fil a hanner arall wedi marw yn ystod y misoedd cyn cychwyn y daith, pan orfodwyd y genedl i mewn i'r gwersylloedd carchar dros dro. Ers dechrau 1838 felly, roedd un ym mhob pedwar Cherokee wedi marw oherwydd y penderfyniad i'w symud nhw

Wrth gyrraedd Penydaeth heddiw yn Nhre Talacwa, gyda'r adeiladau hardd a'r arwyddion dwyieithog 'ma i'n nghroesawu i, mae'n anodd dychmygu pa mor wahanol oedd hi i'r Cherokeeaid yn ôl yn 1839. Pan ddaethon nhw yma gynta, doedd na ddim byd yma, dim ond lond rôl dros y paith a thrwy'r coed. Byw dan ganfas oedd rhaid i'r Cherokee ar ôl cyrraedd, a dibynnu ar gardod gan y llywodraeth nes y gallen nhw gael eu traed dan nhw, codi tai, a dechrau plannu a medu i cynydau hunain. Nid dywedyddiaeth oedd hyn, ond dechrau her anferthol newydd, dim llai nag ail-greu cenedl oedd wedi cael ei diwreiddio a'i rhannu.